Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn. Mercedes-Benz Malta. La Molisana. Amrita Footcare and Wellness Centre.

L-Molisan, bringing restaurant quality food to your home.
Angie, hello Mel. Hello, grazie tal-li ġejt. Oh, edha naqreċitata.
Eh? eh, vera. Iva, iva, iva.
You know, int inna nafu ħafna lil xulxin, pero naħseb asqat ma kellna ċans li npoġġu bil-qeda u vera. Għax normalment jina dejjem nitkellmu fuq xogħol ma' doffi. Dejjem niltaqgħu u xi tagħmel u U jiena vera ħafna ħadt pjaċir nitkellem miegħek għax issir taf lil dik il-persuna. Hekk, u ssir taf affarijiet u jiena fil-fatt dil-ġimgħa ċempiltlek, insomma bagħtlek messaġġ għax l-ewwel ħaġa li nixtieq nitkellem fuqha miegħek. Kieku taf kemm għamiltni happy b'dak il-messaġġ. Vera. Ħafna. Għax, mela, mela, ħan ispiegaw. Sa nispiegaw.
Jina l ħaġa li kellimtek li l fuq missjo, nafu kem xaħġa l-qalbek. Mbatt nitkellmu fuq il-messaċ tijaj. Kif bdiet l-istoria tijak? Kif? Pratikament, ħan ibdew mill najdu li missjo hija hija NGO mm. li jeda f'Malta u koll, immexxija mill-Vatikan hemm over 150 places fil-dinja illi għandhom uffiċċji li huma tal-missjo. Però kollox irid jgħaddi mill-Vatikan. U ovvjament xogħol il-missjo huwa li jgħinu komunitajiet barra minn Malta u jekk hemm bżonn anke Malta illi jkunu thank God Malta m'għandniex dik it-tbatija estrema għal ħares niġu f'dik it-tbatija. U huma jgħinu biex jagħmlu proġetti eċċetera. Niftakar Missja kienu jagħmlu programm jismu l-Proġett u dak iż-żmien kienu jieħdu ħsiebu mal-Missja dan u san u kienu ċempluli biex nitla' l-Etjopja, inkun parti mill-proġett, kienu ħa jibnu farm. Issa ibda biex jiena qatt ma bnejt xejn f'ħajti, m'iniex kapaċi. Dawk id-dwiefer mort?
Le, imma tafx nagħmilhom minn ġifer meta mmur missjoni, di eh. vera. Nagħmilhom kollha kuluri differenti. Għax it-tfal vera jieħdu pjaċir. Eh. Kulħadd jarahom hekk, allura mela U U jiena vera dejjem xtaqt li nimur missjoni, mhm. imma nċerta li kienu tlajn l-Etjopja u vera ma stajċ għax kelli l-filming. Mhm. U għattilla kelli najt le, għax kelli l-filming bukjat u Vera kien iddispjaċini għat tlift l-opportunità ta' ħajti. Mm. Jew ma nafx tkun stilla għalik is-sena ta' wara ċempiluli dan usanu Robert minn missjo għaluli isma' neġajn tilajn iż-Zambja. U ċemplu li ħafna qabel. Għallu li qed ngħidilek minn ħafna qabel biex tippjana il-filming tiegħek u mhm. ovvjament mill-ewwel attiva. Mhm. U attiva beħsieb illi ħanamel xi ħaġa l-ħaddieħor. Mhm. Għattal darba nagħmel xi ħaġa għal ħaddieħor. Insomma, bdejna. U hemm raġuni għal fejn tajdili. Di.
Dan il-proġett bdejna naħdmu minn Malta mm. nagħmlu affarijiet li niġbru l-flus u ġbarna minn Malta konna diġà ġbarna 25,000 ħdimna konna tim tajjeb ħafna u tlajna hemmhekk. Il-mument naħseb wara 24 hours jien bil-ħsieb li tiela biex nagħmel xi ħaġa għal ħaddieħor, irrealizzajt li ma doffi naħseb li qed nagħmel għalija. Għaliex? Spjegalna.
Il-ferħ li ħassejt minkejja t-tbatija li jien qatt ma kont rajt f'ħajti dik it-tip ta' tbatija. Imma l-apprezzament li kelli lejn l-ħajja, il-mod ta' kif jien bdejt inħossni li qed ninbidel, bdejt inħossni li ma nistax nibqa' Jien bħal kulħadd hawn hija normali toħodnix ħażin imma aħna aħna persuni dejjem irridu iktar. Ġifieri jekk għandek flat trid dar, jekk għandek dar trid villa, jekk għandek villa trid mansion. Taf kif? Yeah, yeah. Never enough. Dik bdejt ngħid m'għadhiex importanti għalija. Tgħallimt ngħix għal dak li għandi bżonn mhux għal dak li rrid, u nkun kuntenta ħafna b'dak li għandi bżonn u napprezza dak li għandi bżonn li għandi, għax jiena li għandi fejn noqgħod, li għandi l-ilma, li għandi familja vera sabiħa. Għandek l-ikel. Hemm bżonn.
Ekku, imma hemm bżonn li jien ikolli l-isbaħ villa bl-isbaħ pool, m'hemmx bżonn mhm. issa biex niftehmu jekk xi ħadd ħajdeni villa bl-isbaħ pool. Noħodha. Imma M'għadnix l-aim tiegħi tkun dik. Jien bdilt ħafna. Il-prinċipji tiegħek inbidlu. U wkoll.
Forsi anki tgergir. Mhux tgergir għax ġifieri inti tgerger imma xi kultant nintilfu f'affarijiet żgħar. Nintilfu f'ħajjitna. Ġrat li. Ħa ngħidlek, it-tieni darba li mort, mort l-Indja. U kelli dal-mument fejn fil-programm kont qed nagħmel Tough Luck li kien ħiereġ fis-sajf waqt li jien kont qiegħda l-Indja. kien hemm żball. U kien hemm żball ta' grafika li sar wara li aħna ffilmjajna. Nagħmlu mod inti kont kellek tirbaħ laptop, pereżempju, u minflok kien hemm li irbaħt voucher ta' laptop, xi ħaġa ċċuċata kienet. U l-ammont ta' nies ta' tgergir li kien hemm kien inkredibbli. U bdejt ngħid, oh my God, di daqshekk importanti di l-ħarqa, ġi xorta ħaditu l-laptop tipo. Di biċċa grafika li m'għamlix differenza ta' xejn. Ma stajtx nemmen li ingergru fuq affarijiet tant huma bla sens. Meta jien qiegħda ma' dan nies li m'għandhomx jieklu, m'għandhomx jixorbu, it-tfal ma jafux se jlibsuhom. And yet they are happy. U mbagħad aħna, ingergru għax ħarġet grafika ħażina. Ma stajtx nemmen għal ħaġa ġifieri. Ara ħa ngħidlek xi kultant ehm, anke jiena nsib ruħi eh, xi kultant f'ċirku fejn pereżempju Għax aħna ngħixu xa- f'dak xari ċirku. xari ma jridx iqod li nagħmel in-nervi għax me- u dak il-ħin l-iktar ħaġa importanti mhux qed ngħidlek li ma jiġrux dawn l-affarijiet għax dawn l-affarijiet ħaj jiġru imma dak il-ħin isni ngħid mell. Mel. Jien qisek innemmen. Però ma jafux x'inhu jiġri madwarhom. Jiena vera nixtieqek titla' l-missjoni, di diġà għedtilek għax jiena nemmen illi inti diġà għandek qalbek tant kbira illi l-missjoni tibdillek dawn l-affarijiet żgħar. Vera. Jiġifieri, ħa ngħidlek ċuċata.
Vera.
Inni ma nisbuħx għaliex it-tliet ġimgħat għandi abjad li ma nafx kemm. fin-normal tiegħi meta inti ċempilti għat li hija għada, mhm. għad kont ngħidlek ma tarax. Mhm. Ma tnix hekk, mhux xogħol b'xari abjatu. Imma imma jekk inti kellek bżonn pjaċiri li jiena niġda. Ngħidlek grazzi.
You know, ma tnix, ma kellix ċansu minn nagħmel full make-up, ma mhm. jimpurtax. Tidra ma tantx tibqa' materjali jisek, ma nafx. Hija sabiħa ħafna u vera vera nixtieq. U jien naħseb li vera vera tkun tajba li hija, eh, bis-serjetà U fil-fatt inti għatli għatli kieku jiena I am in power ta' diliġi. X'inhi l-liġi? Vera, kieku jiena nkun fil-gvern li minix se nkun, imma kieku jiena nkun fil-gvern għad-diliġi li Kull teenager sal-età ta', ngħidu, 20 imur għal, jiġifieri l-pajjiż għandu jħallaslu biex jagħmel missjoni. Għax nemmen illi ż-żgħażagħ tagħna jekk jagħmluha din japprezzaw ħafna iktar li għandhom. U għandna naqra problema b'lack of appreciation. Il-problema mhijiex iż-żgħa, il-problema hija minn dejjem. Anke fl-età tiegħi ma konniex napprezzaw biżżejjed. Jiġifieri illum ngħidu, waj m'aħna konna nilagħbu barra u vera konna nieħdu pjaċir. Iva vera konna nagħmluha, imma llum fejn tidhom jilagħbu barra. Le. Fimt? U aħna meta konna nilagħbu barra, xorta xtaqna li jkollna affarijiet li jiswew il-flus. Jiġifieri minn dejjem tkun hekk. Trid titgħallem tapprezza, mhix ħaġa faċli. Mhix ħaġa faċli. Iż-Żambja apprezzajt ħafna. Fil-bidu għedtlek kemm tajtni pjaċir, kien l-isbaħ messaġġ li mm. rċevejt minn għandek din il-ġimgħa mhm. li kien ħanikxfek importa. Li kien li wara li konna din nitkellmu orejtek jina għandi tifel adottat. Fatt eh, nixtieq tajt l-istorja sa. Da tifel mhux adottat li ħanġibu Malta, imma nħodlu ħsieb l-edukazzjoni u li għandu bżonn. U orejtek ir-ritratt tiegħek and you fell in love U inti issa qed tisponsorja u tadotta tifel inti wkoll. I mean wow, tajtu ħajja taf kif? Għax. Tajt ħajja lil tifel li ma kellu xejn. Imma spirajtli inti. U jalla nispiraw ħafna nies. U fil-fatt għalhekk jiena nixtieqek tgħid l-istejjer u u kemm ħa nħallas? 150 ewro fis-sena. Li għal forsi nemmen li għal ħafna nies 150 ewro huma ħafna. Jekk tista' fis-sena, jekk tista' tibdel il-ħajja ta' 12 ewro fix-xahar.
Inkredibbli dil-ħaġa, inkredibbli dil-ħaġa. Jiena noqgħod lura minn ħaġa oħra u meta naf li għandi tifel qed imur jitgħallem immaġina, qed imur għandu x'jiekol. Mhm. Kollox hu. Mhm. Jiena meta kont Għajdina fuq l-ewwel darba li mort u l-iżball li għamilt. Għamilt eħe, għamilt żball enormi illi tallimt minnu. L-iżball kien li inti tiġi attached. Mhm. U sfortunatament, missjoni meta tmur għal ftit żmien titallem ħafna li ma tiġix attached. Għax inti ħatitlaq. Inti mhux se tibqa' magħhom. Inti minn tista' tibdel id-dinja. Jekk jien mort iż-Żambja, jien mhux se nibdel iż-Żambja, imma ħa nibdel forsi persuna waħda, jew tnejn, jew komunità. U kont, kont hemmhekk u konna qegħdin nibnu skola, vera, eh, ġifieri bnejniha b'idejna, ġifieri qegħdin nitgħallem kif tibni l-mod tagħhom, bl-affarijiet tagħhom, kienet esperjenza li hija indimentikabbli mela jiena qatt għamilt xi ħaġa hekk f'ħajti. Mhux hekk. Don't get me wrong ta' mhux se nibni skola Malta u mhux se nibni skola mkien imma tgħin. Iva. U kien hemm dat-tifel partikolari jismu Blessing and I fell in love with him. Qajmin dat-tifel, minn x'ħin kont nasal hemmhekk bil-vann fis-sebgħa ta' filgħodu, jiġi jiġri, jgħannaqni, jżommni jdejjel. We were in, in love, fis-sens ta' motherly love. U kien hemm oħra miegħi, Stephanie, li wkoll vera kien iħobbha u konna vera nħobbuh 'il dat-tifel. U U inti tagħmel ħmistax kuljum miegħu, fhimt? Niftakar darba tajtu pakkett tal-ħelu. U kien hemm ħafna tfal, u għedt mhux se jservini dal-pakkett u għajjatlu għadu għedtlu kam kam u tajtulu bil-moħbi. Ma doffi mar fuq it-tfal l-oħra u qasamhom ma' kulħadd. Għax hekk jagħmlu hi. Xi ġmiel. Xi ġmiel. U l-aħħar image li għandi hija l-aħħar ġurnata li aħna Tlaqna mill-iskola u nafu li ġejjin lura Malta u jien kont fuq wara tal-vann, kien hemm ħġieġa, u dat-tifel tant beda jibki u tant beda jiġri u jgħidilna bye li għandi din l-image tiegħu ta' li li baqgħatli baqgħatli ġo moħħi. U insomma ġejt lura u ma stajtx noqgħod kuljum blessing tiela u blessing l-iżel u min jaf x'inhu jagħmel u min jaf hekk u min jaf hekk. Għax ovvjament ġejt attached. Ħaġa li m'għandekx tagħmel. U. U insomma kellimt il-Missio, kellimt lil Robert mill-Missio għedtlu isma' għedtlu jiena rrid naddottah, meta ngħidu naddottah ma nġibuhx Malta, aħna nużaw il-kelma. Il-kelma hija sponsor imma aħna tant jiġi tiegħek li qisek addottajtu. U rranġajna biex li jkollu bżonn għall-iskola, jekk għandu bżonn il-familja nibgħatlu l-flus Jien m'iniex sinjura ta' imma dawn għandhom bżonn ħafna flus, taf kif. Ftit flus min-naħa tagħna takes them a long way, ħa. And everything was okay. Xi sitt xhur wara kont qiegħda niffilmja Ċipru u nirċievi message mingħand il-father tal-komunità. Qalli, Angie, qalli, I have very bad news. Għadtlu, bad news, għadtlu x'ġara jien? Qalli miet Blessing u jien kif qalli miet Blessing? B'hej ma ridtx nemmen, b'hej bdejt ngħid forsi mhux hu, b'hej tani rabja ta' biex miet bil-ġuħ jekk jien għadtlek ħa. Ħa ntieħ. U bagħtatlu versi bagħtatlu għatlu, how sure are you? Għalli, no, I'm sure it's, it's blessing, Angie, għalli, for sure it's him. Għatlu, biex miet? Għalli laqtiet u sajjetta waqt li kien qed jilgħab ma' tifel ieħor u mietu tnejn. Ma stajtx nemmen li jien kelli nibgħatlu l-flus għall-funeral ta'. Jien mhux għall-funeral ridt nibgħathomlu l-flus, dik qasmitli qalbi hu, tifel ta' seba' snin, tolqtu sajjetta. Ma ma jitwemmnux dawn l-affarijiet. U ħadtha bi kbira ħafna ġifieri. Vera vera ddispjaċini. Però dejjem ngħid jien jew waqajt taħt xi stilla tajba għaliex int ser tgħid illi, ovvjament il-blessing għadni nsemmieha dejjem ħa nibqa' nsemmiha. Imma int ser tgħidli meta kont iż-Żambja wkoll kont mort ġo sptar. Konna morna ġo sptar kollha kemm aħna u u nara mara vera mdejqa u kellha qisu ħafna drapp imdawwar u tant baby ġo fih. U staqsejtha, do you have a baby? Qtli yes. U daw fetħu il il-gvern tagħli kien mdawwar u nara l-iktar baby tal-biża' li qatt rajt f'ħajti. Meta ngħidlek kien skanetru, skanetru dat-tifel! U jien ovvjament vera nħsadt u għedtilhom dat-tifel għandu, għandu, problemi, qalu li qalu li dat-tifel twieled ġimgħatej ilu, il-mama tiegħu, din ma kinitx il-mama, kienet it-tija, il-mama tiegħu mietet waqt il-pregnancy b'infection, please, diġà please, b'infection li kieku kien Malta ma kinitx tmut. Imma huma ma għandhomx biex. Tant huma foqra il-familja li m'għandhomx jitu ħiekol għax m'għandhomx breast milk. Daw? U probabbli laqas flus biex jixtru ħalib. Xej, xej, xej.
U x'kienu qegħdin nitru? Tifel kien qarwien mgeżwer f'biċċa drab taqqas mhux nepiżu hekk. U kienu qed jituh ilma biz-zokkor ja ħasra. Allura da kien qed imut bil-ġuħ da t-tifel. U jien għedtilhom kemm imma da ħajmut. Qalu li within a few days He won't make it. Ma kien hemm ħadd min seta' jgħinu. Anke tal-isptar ikunu jixtiequ jgħinu. L-isptar diżastru ta'. L-isptar jista' jkun qiegħed ġo stalla ta' żwiemel ta', ġifieri ma taħsibx illi. In-nurses m'għandhomx flus, in-nurses għax jaħdmu minn qalbhom. Qltlu għaw ma xi jrid dal-baby biex jgħix? Irid ħalib għal six months u mbagħad forsi jibdew jagħtuh xi naqra ħaxix milli jtellgħu. Dan kemm jiswa ħalib għal six months u kkalkulajna li jiġi forty euros. Ovvja dak il-ħin kien hemm jiena, kien hemm Robert, kien hemm Steph għadna forty euros ejna bdu ntuhomlhom. U l-missja insomma rranġajna u tawhomlhom. U dat-tifel għex. Imma semmewh orphan għax missieru ħass.
Għalfejn isemmuhom daw daw daw? Hu l-papa tiegħu ħass li ġab seħta lill-familja. X'hawn ma ridux.
Il-baby. Il-baby għax mietet l-omm. Eh, ma għalfejn semmuhom blessing orphan. U jiena hi di ta' orphan ma flaħtix u domt nikkomplejnja ma ngħidlekx kemm. Anyway, dat-tifel issa huwa t-tifel li adottajt jiena u b'rispett għax jafu kemm kont inħobb il-Blessing bidlulu ismu u issa jismu Blessing. U rejtni r-ritra tiegħu kemm għandu żmien. Ħajalaq sevin, God bless. Wiċċu naqra boċċu. Eh, għax ifimni mbagħad nibatulu naqra żejjed taf kif fejn nistgħu. Fil-fatti da dejjem miraklu.
Imma meta tqis li dat tifel kieku ma konniex at the right time kien imut u bħalu hemm ħafna. Jiġifieri il-missjoj qasmu l-ħalib. Il-missio tgħidx kemm salvaw tfal. Ċ tagħti donation ta' 40 euro, sint salvajt, imma fil-di vera ta' di fil Mhux qed niddrammatizza l-ħaġa, di vera ta' salvajt baby milli jmut. Ara kemm huma inkredibbli dawn in-nies. Jien nammirhom u n-nies li jaħdmu l-missio, jiena fortunata li ntqajt ma' Robert u ma stajtx nitlaq u bqajt kemm jista' jkun ngħin ma' Robert u t-tim tiegħu full timers, il-Monsinjur full timers hemmhekk li l-ħin kollu, l-ħin kollu, l-ħin kollu jaraw x'se jagħmlu. Inkredibbli l-ħaġa. Jiena l-Missio hija familja għalija. Jiena qed ngħidlek wara li tkellimt miegħek mort id-dar bqajt naħseb ħafna ħafna ħafna fik u għadt Jekk Imma m'għandix immaġina minn- ċans, mela- mela- ħa nipprova nagħti. Inti għamilta. Immaġina nsibu għar persuna oħra. Diġà minn hawn. sibt ta' persuna oħra. Minn ġifieri, persuna sa oħra nkellmek. diġà nkunu salvajna Persuna persuna oħra. oħra. Ara xi ġmielu. Xi ġmiel. U inti l-aħjar ħaġa tiegħu hija l-edukazzjoni. Għax inti l-edukazzjoni aħna għalina l-edukazzjoni għal Malti l-Mats, l-Ingliż. Qed ittih il-qasba biex jaqbad il-ħut. Eżatt.
Huma jitgħallmu kif jgħixu, kif jistgħu jibnu l-karriera tagħhom, kif jistgħu jgħixu familja, kif jinħaslu, kif fimt, kollox hemm l-affarijiet tagħhom, x'jistgħu jagħmlu bħala komunità biex ikollhom l-ilma, biex ikollhom, fimt inti, aħna nagħmlu boreholes biex huma jagħmlu, jkabbru l-ħaxix fih. Allura jistgħu jieklu, imma huma mbagħad iridu jibżgħu għall-affarijiet. U jagħmluha, eh, ġifieri. Mhm. Jagħmluha ftit ilu mort ehm,
Issa dek kif ġejt mill-Uganda. Mill-Uganda
u ħassa morna fi skola. Għada vera mwaqqa. L-ommijiet pruvaw jiġbru l-flus da mannom xejta. Mhm. Biex jamlu l-iskola tibnuha huma imma mhux sejlaħ impossibbli. Skola ta' 200 tifel u tifla għandhom toilet wieħed mel. Li jużaw il-komunità kollha. Jekk jaqbadhom toilet iridu joqogħdu fil-linja hekk jaħs. U m'għandhomx fejn jaħslu naqra jdejhom għax m'hemmx ilma. Allura jkollhom ħafna infections, imutu, Ma tistax ma tgħinhomx u I mean aħna we're so lucky you know irridu napprezzaw ta' kemm aħna fortunati. U d-differenza bejni u bejn mara fl-Uganda hija waħda, jien twielidt Malta. Daqshekk. Iva. M'hemm iva. xejn iktar. Jien twilit Malta. I am lucky. Ma napprezzawx biżejjed kemm aħna lucky li twilidna f'Malta. U jiena nixtieq li min qed jismagħna mhux biex jagħtu l-flus ta' dik affari tagħhom. Le le jiena kulħadd jaf l-affarijiet tiegħu. Li dak li jkun jekk qiegħed forsi f'sitwazzjoni fejn l-affarijiet mhux qegħdin eżatt kif iridhom hu,

tgħin u inti għatli minn mindu kont żgħira, inti kont tmur il-crash. Ija, kont imur il-kresh, kont inġenninhom it-tfalta. Iġifi ta' 14, 15, kull eh, weekend inti. Eh, mela, kont imur il-kresh. Eh. Ma' xorijiet nejnom bit ma' tfal. U mbagħad fil ġemur nisfel Lexis. Fuq il-box. Fuq il-box.
Mbagħad fil-għadu mmur ngħidilhom kif jisfnu. Running man it-tfal kollha jilagħbu. Però naħseb tkun daqsxejn fik ukoll. Eh. Di, però jiena eh, nanna tiegħi dejjem hekk kalmitni wkoll. Lura eh, u mhm. kienet tagħmilha wkoll il-familja tiegħi huma ftit nies li U għan naħseb kulħadd jista' jkun hekk ta' mhix speċjali ta' di. Mhix speċjali vera, ġifieri taħsibx li qed inħossni xi ħaġa speċjali għax kulħadd jagħti milli jista'. Mhm. Fimti, jekk għandek il-ħin ta' il-ħin, jekk għandek mhm. il-flus ta' il-flus, jekk m'għandek assolutament xejn, artaj talba, you know, kulħadd jagħti milli jista'. Mhm. Imma immaġina kieku Jien nar ta' sibt ċaħda m'għandix taqsam. Mhm. Jien noqgħod San Pawl il-Baħar u mmur nixtri. U dix-xirja tiegħi li suppost iddum five minutes, iddum ġieli siegħa u nofs satej. U raġuni hi li hemmhekk hemm xi anzjani joqogħdu hemmhekk u min jgħidlek bonġu, min joffrilek hekk u min hekk. Kieku taf kemm jagħmluni happy. Ma jagħmlu xejn, imma jitquli jgħiduli bonġu enġ kif intu għarrajt jew eh, tmur tix u jien idhom trid inġibilkom xi ħobża. Simple things li il-fatt li li daħquli, il-fatt li li qalu li bonġu, li li għamlu li ġurnat aħjar. Vera. They changed completely my day. Vera.
Issa maġna kieku kulħadd jagħmilha di. Vera.
Mhux aħjar milli tkun fit-traffic u tibda toffendi n-nies, mhux aħjar tgħidlu kun imbierek isma' milli u titlaq? Saqajkom għajjenin, muġugħin u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Amrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom. Ħa naqilbu naqra it-topic, mhux għax qed niddejjaq ta' ġifieri, imma nkun irrid inkellmek fuq ħafna Tagħmel ħafna ġid però inti għal żmien twil, xi ftit snin ilu, kien ikollok ħafna online bullying, speċjalment l-irġiel kienu jibgħatulek memes, ritratti ta' żrinċijiet. Eżatt.
Jiena ftit wara li kelli lil Mick, kont qed inkun ma niflaħx ħafna u ma setgħux isibu eżatti x'kelli. U wara xi erba' snin sabu li għandi t-thyroid li qiegħda vera hyper, qiegħda vera gravi, għandi Graves' disease magħha. U batejt inti għax għedt li nżilt 40 kilos. Batejt, batejt. Imma kont miġġugħa. Imma again ta' ma kontx ingergerta. Fis-sens titgħallem u mmur fejn mmur nara fejn u t-toilet għax naf l-ħantela kuljum. Fil-fatt għad li anke tmur tisfen. Changing room kienet tkun viċin għax kont skużi mmur intella u nbiddel nerġa' nibqa' dejja nisfen. Wow.
But, but it's alright, it's alright. Imma ovvjament, kassa tajru ta' Graves disease u kelli xej komplikazzjonijiet, ħarġu li għajnejja l-barra. U ovvja, issa jien m'iniex l-iktar persuna vanituża, thank God, għax Alla ħares kont vanituża għax iġġennek dil-ħaġa. Li hija normali li hija sintomu tal-affarijiet li kelli waħda ikbar mill-oħra l-ħin kollu jisni jisni ċassata, jisni mistagħġba. Tistaġeb. Ovvjament, kont diġà naħdem fuq it-television, what do you do, this is my job. Ma nistax f'daqqa waħda ngħid daqshekk ħa nidher, kont nagħmel xebgħa make-up ta' biex nipprova ngħattihom imma la impossibbli tgħattihom. U niftakar l-ewwel waħda kien Xi ħadd, ħabiba tiegħi bagħtitli filmat, qaltli ħa noqtlu lil da. Tefa' fuq YouTube, u għadhom hemmhekk, ritratti tiegħi u ta' żrinċijiet. Hawnhekk hu, l-alluman. Ok. Hija naqra krudili tipo, taf kif, ma nafekx għalfejn qed tagħmel hekk. U mbagħad bdejt nirċievi xi messaġġi. U tiskanta, eh? Ħafna minnhom kienu jkunu ġuvinturi jew rġiel, eh, mhux nisa. Nisa kważi għadhom s'issa kważi protective fuqi, eh, jien għandi vera nħobbhom in-nisa li jsegwuni vera, oh my God kemm jagħmluli kuraġġ, imma l-irġiel hemm minnhom illi kemm joqogħdu jgħidu n-nisa kattivi. Jien daqskemm rajt irġiel kattivi f'ħajti ma rajtx nisa, eh, bis-serjetà. u jibgħatuli pereżempju. Vera ta' ritratti vera.
Vera.
Mhux kollha ta' xemmeġ. Le, le, le, imma jien qed naħseb bħalissa waqt li tisimha kummenti antipatki, antipatki den ġeneralment l-irġiel ikunu. U dawn bdew jibgħatuli ritratti ta' żrinċijiet, u kif ma tistħix tidher fuq it-television. Qed nistħi nidher fuq it-television imma this is my job, x'suppost nagħmel? I mean, I don't have another job, I need money, taf kif? U kienet qed taffettwani. Però ma kont ngħid lil ħadd li qed taffettwani. Anzi, lil tal-familja kont ngħidilhom illi No, I'm okay with it, mhux xorta u ħalluhom jgħidu, ħallu għalf qed tinħarqu, ħalluhom jgħidu, ra ma tirrisponduhomx. Hmm. Imma deep down kienet qed tikolni minn ġewwa, tant li kont spiċċajt la rrid inħares lej Mirja, ehm, ġifiri li kien għalija kont neħ kull mera li għanna dar, kull mera li nistanara. Jekk noħroġ kienu kulħadd jaħsibni edha fuq xeba drogi, allura kulħadd jew jistaqsini għad drogi jew jew jiġi jtiri drogi. Minix għetni, mux għetni u xej, ma kont niduna l ħabba jnejja. Għallra waqaf noħroċ, dak iż-żmien kont għadni nħobb clubbing u barra u koll. Mhm. Dejt naqta mhm. minn ħafna affarijiet. Ma niftakar un bat, darba minnom kienem tifla u għalt li tifla b'innoċenza kbira ta' ġifieri mhux ma provax tkun kattiva. Qalt li listen, qalt li are you an alien? Għadt, ok, calm down, naf għal xiex qed tgħidli, ovvja. Għadtilha, no, għadtilha I'm a human being jiena, qalt li cos your eyes are like alien's eyes. U ma tkellimt xejn. U niftakar mort id-dar u hekk kont anke ngħidha kważi aqbad nirrodha u ma tant qatt biex qaltili tifla vera da gravi, stra tfal ma jigdbux taf kif u ma qaltilix biex tkun kattiva qaltili. B'innoċenza.
B'innoċenza u.
U daqshekk I freaked out, għadt tara jew ħa nieqaf minn kollox anke mit-television jew ħa nara x'se nagħmel għax ħa niġġennen, ma nistax. Għax mal-ġurnata kont noħroġ bin-nuċċali tax-xemx, għadni dejjem bin-nuċċali tax-xemx, imma fuq it-television ma nistax noqgħod bin-nuċċali tax-xemx. So bdejt infittex 'l hemm u 'l hawn u nistaqsi teżisti xi operation u hekk, ħlief li l-familja ovvjament ma ngħidilhomx li għaddejja minn dakollu biex ma ninkwetahomx. Malta, sibt li ssir l-operation imma Malta ma jagħmluhiex. Kombinazzjoni niltaqa' mħabiba tiegħi Mariela Pace Għaxaq li kienet għadha kif tagħmel xi surgery qed ngħidha għax anke hi kienet għamlitha fl-open u għedtilha lelu kemm ġejt sabiħa għedtilha għal jista' jkun is-surgeon tiegħek ma jagħmilx din l-operation u staqsietu u qalha iva nagħmluha. Kombinazzjoni wkoll inzerta li kien ġej Malta għal xi holiday is-surgeon. u staqsejtha jekk tistax tagħmel appuntament miegħu ntelfu naqra minn holiday. Ma when you're desperate. U miskina rranġat li biex nintaqa' miegħu mnalla kienet hi. U mort u qalli eħe, li nagħmilhielek l-operation. U dak kien it-Tlieta. U għedtlu meta? Qalli l-Ħadd trid tkun Turkija. Għadtlu ġejja. Ħriġt minn hemm, ibbukkjajt flight dak il-ħin waħdi, ridt immur waħdi. Waħdek, eħe hux, waħdek. Jiena persuna indipendenti ħafna, għad irrid nirkupra waħdi minnha. Għax imbagħad għad tista' li ħa nagħmilha, ħa nagħmel il-mihri wkoll. Għax kelli bump u minnu waħda kont ksirtu xi tliet darbiet il-mihri. Storja oħra dik. Storja oħra.
U ma skontx nieħu nifs minn waħda, allura might as well. U l-Ħadd kont it-Turkija.

Inti trid tieħu ħsieb inti tip ta' persuna. Int orajt, int orajt, int orajt, xi kultant ikun hemm sitwazzjonijiet fejn jekk jiena nitla' għal operation int ħu ħsiebi.
Ma nippretendix li xi ħadd jieħu ħsiebi, mhux għax m'għandix min jieħu ħsiebi. Ċerta li għandek.
Il-karattru tijak. Pero anke mekke storja oħra ġifiri dejjem l-istejjer. Għax jiena biex ma neqgħodx ninkwieta lin-nies. Eh. Maċċi l-kulħadd. Li ħanitla l-operation, ħanitla nagħmel l-operation. Il-familja tiegħek ma tilhomx.
Il-familja mhux Dwayne u Mick kienu jafu. Eh, eżatt, imma. Per eżempju, imma maċċ lil kulħadd kulħadd taf mm. kif. U sakemm kont hemmhekk għamilt l-operation u inti titlef l-alignment. Allura, inti tagħmel xi erbat ijiem tħares dritt u vera antipatka l-ħaġa, tistax tħares 'l isfel, ma tistax tħares fil-ġenb. Allura anke biex timxi, jekk hemm tarġa ma rajthiex jew iridu jaħsluk huma taf kif. U tlajt waħdek.
Ma vera ħadu ħsiebi, le vera ħadu ħsiebi. Isma' ħa ngħidlek erbat ijiem wara kont qed indur ġot-Turkija, knowing me, but anyway. Ħafna ħbieb probabbli ġodda. Eżatt, ovvja, għadni ħbieb tagħhom s'issa. Anyway, buċċi daqshekk, ovvjament. Imma ta ċempi li ġurnalist Malti, mhux se noqgħod ngħid min hu. U jiena kont xi ġimagħtej wara li ħa ninżel minn hemm, kelli nippreżenta show kbira Għawdex u dix-show ġiet cancelled li jiena lanqas biss ma kont naf li ġiet cancelled dix-show. U ta ċempilli u qalli, isma' qalli, xi tgħidli fuq dan ix-show li ġie cancelled? U jien, iżda mhux ħabib tiegħi, nafu bħala ġurnalist. U jien għatlu, minn il-qas naf li ġiet cancelled, għatlu però biex ngħidlek il-verità ma kontx qed nirrispondi l-mobile, għatlu għax għadha Turkija, għatlu ma tajtx każ, għatlu issa fil-każ jekk trid il-kummenti tiegħi ngħidhomlok meta ninżel Malta. Qalli qiegħda holiday, ħadimni eh, kien jaf, qalli qiegħda holiday, għatlu le għatlu ġejt nagħmel xi operations, imma rajt imma x'għamilt, għatlu mhux affarijiet kbar.

bis-serjetà. Għax dak iż-żmien kienet xi ħaġa rari li jitilgħu t-Turkija jagħmlu opera. Ta' prova jċappasni li għax ma fdajtx il-Malta, mentri jien mhux ma fdajtx il-Maltin, il-Maltin ma kinux qed Malta ma kinitx issir. U insomma rebus sħiħ ta' telefonati u ġennewni. Naħseb li kienet vera unprofessional b'mod enormi li inti tagħmel xi ħaġa hekk. Għall-inqas għidli, isma' jimporta noħroġ hawn ngħidlek. Apparti l-fatt li tinkwieta lin-nies. Għax jien inkwetajt in-nies, hi mhux dik, mhux li saru jafu. Mhux hekk għax tinkweta lin-nies. Meta ġejt lura, ovvja u kulħadd beda jistaqsini u hekk għax Alla jbierek kemm tiġri meta tkun xi ħaġa hekk, qisha f'daqqa waħda tiġri ħafna l-kelma. U konna aħna bdew xarabank, konna nagħmlu fuq plastic surgery u cosmetic surgery u Peppi qalli, Trid tiġi? U tajt kollox? Mhm. But you know what? Flok joqogħdu bil-gossip u rumors, I tell my story. U mortem, whilst telling my story, bdejt ngħid, oh my god, min jaf kemm ħajkun hemm illa lu kemm tħossha mara tagħmilha ma xtiet tidher sabiħa bla bla bla. When all I wanted mhux li nidher sabiħa jiena qatt ma ħankun Mara sabiħa Mel, I know that. Imma dik hija l-verità. Le, jien ma naqbilx. Imma le, jiena nara r-realtà. Jiena ġast trid nidher normali. Ma rridx nidher bajni akbar. Mhm. Dik li rrid jien. Mhm. Allura waqt xarabank taf inti xarabank eh. enormi Qed ngħid lis-sorja tiegħi u qed ngħid, M'għadx nara l-mobile għax min jaf kemm hawn min qed jibgħatli. Mort id-dar niftaħ u nsib ruxxmata ta' nies jinkoraġġuni which was overwhelming li n-nies vera bbekjawni imma wkoll sibt ħafna ħafna ħafna nies li ma' dogħof kienu għaddejjin mill-istess ħaġa tiegħi and it broke my heart. Għax naf minn xiex għaddew. Għaj feldem u vera. Ma entom u koll. Normalizzajt. Entom, hemm marant is-serġin tiegħi, tkellimna wkoll ma' xi nies minn Malta mill-Health Department bla bla bla u tengod illum min ikun vera gravi qed jibgħatu ħanka jħallaslu l-gvern għax mhux kulħadd jista' jaffordja wkoll jagħmilha. U għadhom sal-lum jibgħatuli n-nies u u nħoss għalihom għax naf kemm hi kemm hi iebsa illi illi tkun f'dik is-sitwazzjoni. Ma tista' ma tista' ma tista' qatt tagħti għajnejk. In-nies ħa jħarsu lejk. You're weird, m'hemmx kelma oħra. Għandek look weird. Imma għall-inqas forsi jekk qed jarana xi ħadd Ngħidlu jagħmel kuraġġ, it will get better eventually. Maybe not normal, you have to face reality. Jien għajnejja ma ġewlix normali, ġewli aħjar. But you have to face reality. Imma mbagħad in-naħa l-oħra nispera li ħadd, ħadd, nispera li jien biss qlajt il-bullying għax naħdem fuq television, nispera li Ħadd qatt ma jmur fuq dan nies u jgħidilhom xi ħaġa għax ma tistax timmaġina t-tbatija li tkun għaddejja minnha. Biss biss laqqas persuna li tidher kompletament normali ma tkun taf qatt minn xi xi għaddejja. Definitely. Aħseb wara qed taqbad ma' xi ħadd fuq aspett fiżiku. Imma inti għandek xi ħaġa li ma tistax tirranġa. Mhux hekk.
Xagħrek jekk bjadlek u trid tisbgħu tisbgħu, jien nafek, di hopeless. tħossok mhm. ma tista' tagħmel xejn, mhm. ma tista' tagħmel xejn. Mhm. Imma it's okay, parti mill-ħajja tiegħi wkoll li. U ent in-nies ukoll
Kien hemm ħafna li jagħmlu, kien hemm ħafna marru tajjeb, I'm very glad, ħafna mm-hmm. minnhom baqgħu ħbib tiegħi, mm-hmm. li llum għandhom għajnihom vera żbieħ. Vera, vera, vera. U nerġgħu ngħidu wara kemm trid tapprezza. We go back. Ara kemm trid dejjem tapprezza. Jien anke ma kienx Mariella li qatt dejjem pay it forward. Yes.
It's true. Rajnik fl-aħħar.
Naf biex ġejja.
Wara snin ta' Angie imqabda ma' telefon, tistena dik it-telefonata. Wara snin ta' prattikar ta' kif ħat ippreżenta fl-aħħar. Fl-aħħar. Fl-aħħar. Eh? Ippreżentat il-Eurovision. Fl-aħħar. Brava, u kon vera brava. Oh, thank you. Imma ħanejlek, di vera, di vera ta' daħ. Jimmi meta kont zaħira, jina kont fan tal-Eurovision. Eh. Kont immur naraħda dar-Mediterran kien għadu bil-orkestra, insomma, U dejjem ngħid ah kemm nixtieq nippreżenta, kemm nixtieq nippreżenta, dejjem ngħidha. U bat nifsa kont qed ma' Peter Carbonaro kon nagħmlu rehearsals. Ta' x'se nagħmlu meta nippreżentaw l-Eurovision. This was our thing. Ġifieri xi darba jekk xi ħadd irid jgħidilna nirrappreżenta ma' Peter Carbonaro, yes. Lesti, diġà rehearsed, rehearsed. Imma insomma. Però qed f'dak li naħseb li kien il-peak tiegħi Bħala jenu għandek 35, whatever. Now is the right time. Għandek biżiet esperienza, xċet l-esperienza. It's a tough job, ġifiri, it's very tough. Askon nobsor li daqsek tough. Inti għattamel l-ikbar xow ta' Malta. Mela. And trust me, the pressure is there. Imma meta ma qalulix, 33, 34, 35, 36, 37, 38 years old, isma' sa mhu se jgħiduli issa. In-nies li hemm ma jridunix, għandhom kull dritt li ma nogħġobhomx, I'm fine with that, ma nippretendix li nogħġob lil kulħadd, u tajt qalbi. Qatt ma rġajt stennejt telefonata. Dejjem, ħa nagħmillek ċara, ta' dejjem kont kuntent għal min jingħażel. Mhux hekk, u le, jiġifieri intom is-sapport tiegħi għax Palma tfisser għalija, tfisser għalija ħafna nies, ġifiri, you know, something Imma xtajs for your career. Ezgu. Pero ma tajt qalbi, għad ma ċempluli. Toti li tajt qalbi, għad daqsek, mus san għamila. Is-sena l-oħra f'Diċembru, lejla ħarta Diċembru, ċempilli Dr. Mark Sammut, ċermen, tara xin għala da, speċi Kien xi sibt jew ħadd. Qatt tinqalagħlu xi ħaġa bilfors biex qed iċempel. Għadtlu ħelu Mark, għadtlu. Qalli isma' qalli qed inċempilek biex tippreżenta l-Eurovision, I'm like Vera ma stennejthiex, tant kont qtajt qalbi. And I'm like Ok, ok, ok, tista' ttieni dati please, ħa nara li ma nkunx Luganda, tani dati, dak li kien iċ-check-in. Ok, thank you.

Imma mbagħad xi jumej wara bdejt, oh my God x'għamilt b'idejja. Oh my God, jiena tajba biżżejjed biex nagħmilha di, jien għandi, am I too old, am I to this, am I to U għamilt li li ma norqodx inkwetata. Imma insomma, ovvjament kienet esperjenza vera sabiħa. Bla udjenza wkoll iktar diffiċli. Ara, ħanajdlek il-verità. Mm. Jien, mela ħanibda billi ngħidlek li jiena kont naf mill-ewwel li bla udjenza. But I took it as a challenge għax inti tifhimni, inti presenter bħali taf illi illi l-udjenza tgħinek. Jiena dejjem nagħmel programmi b'udjenza, jiġifieri jekk għandi ħadd għalik kien ikolli 180 persuna jekk għamilt uwejja għandi sitta imma xorta għandi udjenza, xorta għandi min iċapċap, xorta għandi min ikompli miegħek. So I took it as a challenge, kont naf. Kont naf li nies ħajgergru mingħajr udjenza, imma you take it as a challenge. Il Jiena naħseb li dan kien festival illi għamel revoluzzjoni fil-festival fil-festival ta', ta Malta. Fis-sens ta' l-idea tal-music videos inkredibbli, eċċellenti. li kull kantant, it-tnax-il finalist, il-PBS thom fondi biex jagħmlu l-music video u llum li għadda l-festival kulħadd jgħidu qed jippromotja. Eċċellenti. Inkredibbli, vera idea tajba. L-idea li jagħmlu il-music camp, bdew għamlu music camp fejn kulħadd Seta' jidħol għalih bi producers Maltin barranin, they share experiences, jitgħallmu, titgħallem kif tikteb id-diska, kif għandek tagħmel il-kliem, ingħaqdu gruppi, per eżempju, erbgħa ingħaqdu hemmhekk. Gratitude kitbet is-song waqt il- waqt il-camp. I mean, eċċellenti u nixtieq li dal-camp jibda jsir għal atturi, għal presenters, għal ħafna affarijiet oħra. Jekk kien hemm ħaġa, kien Festival Fair, ħafna, ħadd ma kien jaf min ħa jirbaħ, Sara ħa għali tirbaħ, kulħadd ikollu l-preferuti tiegħu, biex niftehmu jien pereżempju għoġbitni ħafna pereżempju ta' issa nista' ngħid ta' Mad Black, vera tagħġobni, imma ma nistax ngħid li Sara ma kinitx brava. Kien festival fair ħafna. Biss biss ħa ngħidlek naqra sigriet, jiena warnofsinhar tlabt l-ismijiet tal-ġurija biex jekk ikun hemm xi isem li ma nafx ngħidu sew inkun ċerta, u qalu le, L-ismijiet tal-ġurija nkitbu fuq fit-teleprompter tagħna meta l-ġurija kienu diġà msakkrin fil-kamra. Oh wow! Jiġifieri nista' impressjonanti kemm kien fair dal-festival. Kien hemm xi ħaġa nieqsa? Iva, bi kbir, l-udjenza. Bi kbir, inutli ngħidu le. Imma, u ta' din ngħid proset il-Mark Sammut, iċ-chairman, Sema' mill-ewwel illi jisma'. In-nies iridu l-udjenza. Qal, ok, mela, ħa ninvestu. Dis-sena diġà ffrankaw ħafna u nvestew ħafna ħaġa tajba ħafna għaliex flok krew ċertu affarijiet, xtraw ċertu ħaġat li jibqgħu jintużaw għal dejjem. Mhux hekk. Jew għal ħafna żmien. Mela issa the next step hija ħa nirranġaw biex darba oħra jkollna udjenza. U nerġgħu ninvestu għal udjenza. So, eħe, kien hemm sena mingħajr udjenza, Dis-sena tkun bl-udjenza. Sena oħra hopefully tkun bl-udjenza. So, ma nara xejn ħażin, naħseb illi. U inti you had one of the toughest jobs għax inti kellek l-Eurovision bla udjenza. Għax nibqa' niftakarha. Vera tibqa' tiftakarha u kulħadd ra l-video ta' Mick ġej bil-fjuri kemm hu ħelu. Kont vera tense ma' ħafna Kienet xi ħaġa it-tension hija hemm, eh! U tinsiex u l-ħin kollu bla udjenza, ma tafx hux qed tmur tajjeb jew għax qed tmur ħażin jew. Għax jisek m'għandekx il-feedback, m'għandekx l-enerġija, allura inti għandek kamera u tibda tgħid sejra tajjeb jiena. Il-ħin kollu, il-ħin kollu. Imma qed inqgħod ma' Carlo qbilt ma' Jamie, kien hemm Dorian is-Sibt, kien hemm Tim Lawrence, Gordon tal-Ġenn. il-crew vera. Għax forsi ħafna nies ma jindunawx ukoll, għax di tkellimnija ma tantx baqanna ħin. Imma di tkellimnija jana winti li għatlek għatlek ġieli taħseb li tiltaqa' ma' nies anki forsi nies ta' madwarek li l-ġob tagħna qisu laqqas jarawh ġob ta' vera. Mm, Jinteġ kemm jistaqsuni x'tagħmel please? Eh, x'tagħmel? Qisu isek isek isek kulħadd jaħseb li għax inti presenter fuq television. Dik U hemm ħaġa oħra li ddejjaqni, meta nisma' mhux fuqi biss, Issa your time is up. Mela, ħa nitkellem fuqi.
Di dejjem l-istess nies.
Jiena għandi 48. Tista' timmaġina mmur fuq tabib, nurse, għalliema, avukat, whatever. U tajdu.
Segretarja, u najd isma ħin għandek 48. Time is up. Issa u paċenzja. We need new faces.
Barra xan new faces.
New faces. Ki xoli għandi bżon il-paga jiena ma nistax. Vera. Niqaf, issa daw li gergrek rritun il-paga. Ejja. Mux problema. Naċċetta. Niqaf umbat. Ma mux tijaj bis. Għaxin għandi responsabilta u koll ta' tim. Jekk jiena niqaf. Parti mill-We Media ma' min jiena naħdem, it-tim tiegħi, il-producers, l-editors, jieqfu wkoll, taf. Bla xogħol. U dawn kollha żgħażagħ biex niftehmu. Mhux hekk.
Però hemm soluzzjoni illi għandna nieħdu u naħseb illi din għall-inqas jien nagħmilha u tgħallimt anke minn Peppi jagħmilha ħafna, illi hija illi mhux ngħidu Ejja naraw naqbdu nqaċċtu il min ilu fuq it-television, by the way it-Taljani jaduraw min ikun ilu fuq it-television imma aħna rridu nkunu kollox bħat-Taljani sa fejn jaqblilna. Sewwa. Imma dawk li ilhom fuq it-television għandhom jgħinu bil-programmi tagħhom biex niskopru talenti differenti. Per eżempju jiena bħalissa għandi lil Mandy, lil Ryan u lil Gino li qegħdin f'UEIA jippreżentaw il-partijiet tagħhom U dejjem qed jimprovja. Jien ġieli ħaxma Mandy u jagħrfu lilha u mhux lili, tgħidx kemm nieħu pjaċir. They love her, she is amazing. Straordinarja dit-tifla Mandy, apparti li brava bħala producer. Sas-sena l-oħra kelli lil Jurgen li llum qed jagħmel programm tiegħu and I'm so glad! Brava.
Magħna telgħu ħafna. Jekk naraw Xarabank, Xarabank huwa Apparti li jiddispjaċini li Xarabank m'għadux hemmhekk, mela mhux jiddispjaċini, għalija ħafna aħjar. Għax ħafna iktar relaxed, imma naħseb li programm ta' bħal Xarabank huwa vera b'saħħtu. Imma taf kemm ħarġu nies minn Xarabank. Iva. Dejjem ngħidu Peppi Azzopardi. Taf kemm ħarġu nies minn Xarabank? Taf kemm ħarġu talenti li kieku ma kienx hemm Xarabank ma kienux ikollna dawn il-presenters li qegħdin hemm? Mark Lawrence, Rachel, Abigail Mallia, Evelyn, Zaliba Rosa, Andrea. Jekk nibqgħu sejrin. Michel Muscat, il-mara tal-ex Prim Ministru kienet ma' xara banku kol. Tant ħarġu nies, dal-axħar, l-axħar wet ħareġ spettakolari u Mark Lawrence. Mela, mela. Mela.
Fil-Eurovision, tgħidli ħaterġa' li fuq l-Eurovision, dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna li ġrat ukoll. Għaliex konna jien u Karlo vera li għandna ċertu esperjenza aħna fit-television ma kien hemm Jamie magħna. Iva.
Superstar!
Jamie huwa s-superstar tal-futur. Imma mhux qbadtu tajtu Eurovision waħdu! Miskin il-lallu taf xi pressure! Imma Jamie, bil-mod il-mod, issa jibda jaqbad hu. Fimt? Jiġifieri inti naħseb li tibda ddaħħal u tihom l-esperjenza u tgħallimhom u tara l-filmati tagħhom tgħidilhom irranġa hemm, agħmel hekk, ibdel hemm, bħalma għamlu lili, bħalma għamlu lilek. Eżatt. Titgħallem, ittihom l-opportunità biex jikbru, imma mhux tqaċċat. Però aħna
għad baqgħalna biex Jekk Alla jrid biex noħorġu għal pensjoni. Jiena tandi l-loan xi nħallas. Jiġifieri.
Baqa' li ftit. Għandi familja and eh, u kif qed ngħidu, this is our job. It's our job. Eh, and it's a tough job. Eh, it's very stressful. We love it, but it's very stressful.
Għadda l-ħin ta' taf kemm xtaqt infaxfax miegħek iktar. Però għadda l-ħin bħal dejjem u vera nixtieq ngħidlek grazzi. Għax ek, kif najtina permezz tal-podcast, mhux insir naf lilek jien aħjar, imma anki nista d-dar isiru jafuk aħjar, isiru jafu n aħjar, xi kultant jaraw presenter, jaraw dik il-faċċata, u ma jkunux jafu x'hemm hekk behind behind the presenter. Jiena minn hawn għandi għalik fwieħa ta' Antonio oh, Bendera, jisimha The Icon, grazzi. Icon palek.
Palek u kollu. Min taġ. Bandera ġver nifanzjaħ by the way. Eh, eh, ma tantx fiex ma tiffanzjaħ. U għandi u koll Naqram bit, tajjeb, minant Attard Co, Lejda,

Lil Gaby għal makeup, lil Luxonas għas set u naħseb da eh u Morgan għal libsa. Grazzi. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn Mercedes Benz Malta, La Molizana, Amrita Footcare and Wellness Centre,